Pea koe e tahaia e tau Kouminista, Semi Sika. Koe whai o Mare, koe ni o whai ki Porokalama Makehe, koe ni koe hui koe fu fiefia makehe e whonua, i he lawa mea koe ni kua whai e tau whanau mate ma Tonga. Pea koe whai o Mare, koe ni na e toki mea mai e tau

Pea kua whakamārie koe nui kua hoanga ki he Paremia a Chris Pohiwa. Maravi tō tui, kua kore pea ki u whakamarumaru atu pea mua i he tala whakatapu ko Awhaki. Kia tāke wahewahe atu e anga koe o e Wakaia mo tō aniki e whanonga koe na whai atu ki New Zealand pea pehe ki he Parestanese, he Mesika, ki whawhi loa ki mo tau tau. Ko e mau loa ki whakataha ape, na mau tū tapei o Kalani o hanga tonu ai pea ki Hamilton, ki Hotere koe nei e tau whanau. Kai ke he nei, kai ke mau loto, kai whakaho asi e tau whanau, pere pere ngesi fok ho nau taimi, o polo kalame me a ka atoa pe. Pene kai ke mau loto, ke mau hoha asi ki nau tolu, ka koe mau lag whakataha koe ki mu a koe pa mau heka he pasi o whano ngā tu ki he mala e spoti koe e Hamilton, nei ki whainga marie na ku lea ki whanau,

Pea koe ko anga koe ko whatonga ai whi e whia lahi a pita pita e whanau i he mamata mai ki he motu aini e ko asi atu ki he ki he mau o whataha mo nau tolu mo teu teu ke mau alo atu mala e ki he ki he kamata koe nei tau. Ko e koe mea hano ua na ku whakatoka nga e tamaiki e ku e ku alo hoku ata mai ki he ku sio ki he tuu whakataha. Mahalo ka mea nei maha nga lahi taka te au e ku whakakau kau atu, ae malawa e he tau whanau ke nau whokotu mo whaha whakakau kau ke uki ki nau tolu ke nau wha i taha i he foi momeriti mahu inga koe nei tau i o e ipu koe ia o e o e wa inga aka pulu koe he leak pea ko ula ki e ku whakatonga ai kono wana e alo ku ata mai ki he ki he anga koe nga hi contract me nga hi

ke hao, ke te una whoki ai, ki he mea koe ko maua e nao mo oi. Ka koe e kalosifai ko ia tui ka ma he meipa, mo mo tole ka kai whonua, ko utui ko whoi mea mahu inga ia, ke tau whakau kau ki ai. Pia tau mau tau ki o ai pia o mamata he tau, kai ki o te whamata lau ki he tau hena mo si mamata ka tau mo tu he fuloto mara e. Ko eanga koe ko whakau ki loto mara, whakai ki loto mara, ko, ko te whaiwa mo ni pia.

Kia kainga koe nei whanau, te tau pea rug tau, pea moe tau hono wa koe nei. Kei te au koe kii e oi i kuna, ka whakawha koe oku tau whiawhia koto ai, pea ka pea, pea toi mea pe, i hawhainga nga we pe e te tawhaki he siasi, community, politiki, nga we a nga, pea ka hawhainga whei tuu pe, koe, koe whei lau lau, koe, koe mea mahu inga ia, oku nehanga o, o tataki tau toru ki hangai mono ia, pea moa, pea moa whiawhia.

Ka hono whakasītu ai ai whā kilo nima kilo, ka ha, o wahe ta hawhe. Ku ha ha mro fia ke tau sio ka whai nga mea. Ai koe ngahi uhinga whai ko no mi ka na e pelu la ko tua toa ia. Ku hia koe ofa fonua. Koe whai nga whei lau lau ia o ku ne hanga o mai e po paku hau inga te tau to. Koe taim ko tua peu ku tau amanaki ai ke tau fononga ke fonua ta la ofa. Pe ko ha tau whenga ke tau

He ngahi tako mai koe, nei e peka o wainga rerei, koe ke pehe, koe, koe, koe toki ma wen hava inga rerei. Nei e pe ngahi wainga rerei he taimi koe. Ka ko pehe au koe ku whakahuinga koe, ai moto an, e koko koe, koe pariseni, e, e riki. Lolo tonga, e fia ma e ka wainga ke nau mo ui ake ai whei lau lau, wha vae ake whei lau lau, e fia ma pe mo komiti ke nau wha vae mo mo ui ake whei lau lau. Pe oku, pe e ata pe ki tua ke wha nau te nau lawe i mai pe nau to. Koe pore anga koe ni, koe pore anga oku nau whei lau lau. Koe komiti koe ni, whafonua ori ki he taini mi, koe komiti oku nau whei lau lau. Ka pau na e he aha whahinga whafotunga e, e, e toi kehe ange. Ko tui e reflect pia he performance koe ni e whanau. Aia e whia mau ia ke a koi a puta a puta puta e te whtoi moan koe ni, ke mahino ke he tō taha ko, ko tō ape, koi,

tā noa paanga. Ka koe mea koe au ke hanga whakaha mai a na tula wha o tua koe ia koe whi lau lau, te wha rā tāku pē eni. Nei te ki ai tō taha ke tāo mai tāu tōlu ki he taimi o whae rī ki me rugby, o te itei whakau kau ha taha e a u ke kuata. Koe fo i ola koe ia, aina u tau a u sia he aho ni, os pe tau ulo aki, tau os kuata tāu tōlu.

e vaenga koe ni. Koe mau mau ia, paka ne osi ano ngai whakamari. Ai o ke kai, o ke kai ko mea si i e ni, i he anga o e tau whakau kau, pea koe hange koe tau toko ni a tau tolu awe koe ni, maha te tau pehe ni, fula si rinu awe, i kai. Kua pau ke tau te kau se whai mo tau tolu, pau ke atu mo e tau toko ni, ke mahino o tau kau ngā kau whakata i hono teke, ke mau i mea koe i kuna.

Pou Tokolahe Mara Epa Ko Sat Peak he kakai to nga hangi o te aroha ki te hangi o taka whamanawa he e nau temu nau toe e ai mo mamawe o roto mara e kai ke he koe koe mea mahu inga e taha koe osi fuku pe whai mau ki ipo roto koe te whai ipo roto koe ana e fuku toa atu ia whai pe vahe vahe malanga e whai whikau tonga malanga e whai whikau

Who whakawhiawhia. Koe me a pen toi. Oku, nau, nau ai ange peke tama. Who ho ha, e te mara e kua ngoi a aku. Hange, who ho ha, longoa. Pea o ai ange ke tama ha moa, si. Ma panga moa nuke who longoa. E vai ngā koe ke hange ka te au. Ko hanga he who longoa o, o wesia, e, disrupt e mea. a wai nga tama ke ke ko isi u ke he ko ko ki ula pe nai hoko ka nge ko ko ko no fo a faka ka ka loto atu ki he ki he anga ko e loto e ka kai tonga pe au alo i faka ko ko tau ko hiri mahalo ke fenga loto pe ni ko na tau i ko na ia ki ha mo he na ere tam ha mo ne malanga la ve ko no pure i ko e tonga na mo Te muna repa ne lawe repa ka hanga e tonga na pure ha moa konga lahi o ha moa o a upene tala noa ke taim na e hanga i he e ha moa e mare o toa tori mai ko a tala kai whai ke ka tu tonga whakamui mui. Kai ke, kai ke usiara ke ta ma o ku e ne hanga whakamatala i ka kato ho tau historia mo e anga koe ka kai tonga. E koe anga usia ke he fuloto mala e he e po, alu fo ku ata mai o ku ia ke anga ka kai tonga mo na ufahinga loto. Moe nau whai nga iwi, moe mawhai, ko nau ma, moe umafi ko e, ko e anga. O tau tuku whahalo. Kai ke ko e, ko ku lawe e ke mea pea, a upe ma foki mai, ma u whelo akpe mo nau tohe, moe ni hoki nau tohe taimina e whai ma moe takoni. Pea kore anga pete ma foki mai ki tongoni, o tari tari hat pe te hawhai nga maari e ke. Kai ke ko e anga e ku wakai atu ki anga e, vai ka kona e whai. Malo a puto pare mia, ko e moone a puto pe ia e fu fie fia pe i fau a kau tonga. Pe o kou, kou pehe o ku hoko e ngahi mea koe ni koe mana, pe a hange u hoko pe he tainimi. Ko ku hinga e ni pena e lawa fe fe he nae kai ke amanaki,

Pea koe, koe, koe, pas, pe, koe pesete tolu noa koe pe he ia, koe tareniti pe ia kau Pasifiki, sio ki New Zealand, Tonga, Papua New Guinea mo Fiji, oku naui o lunga ko toko toa. Aia koe uhinga u tala noa a Semisi ke tokonu mai ai tareniti o fuaki he otua, pe kai ke whiriwhiri mana koe ke awe ko toa pe ki Australia pe ko Ngai Whanua Lalahi, kai whakainasio tai Pasifiki, pea u tauwhiwhi ai koe lawa ke tau mau e tareniti ko ia,

me he NRL, me Australia, ke toko ni ke nga hi programa pe o si mahino pe, ka wai ke lahi, wai ke lawa he sirinia koe ni, o whakaivia ai nga hi development, pe ma nga hi tuna me ni, ai ni koku, e ma tu unga e wha la la koe ni, ai, ai aka pulu ki mua. Pe ma, pe, fie ma ore waha ni ihi, takile rei, ke na o mai o whakatuha tuha, ai e tau ki i mea u ma u,

Koe, koe, ha, koe, koe tau alu koe tau ki he langa whonoa koe pau koe o koe whei lau lau. Pea, o ku whakawhakatunga atu ia e motu an pa mai ko mi liko ni e lolo tonga. O ku mau whei lau lau, ta tau be e mau whei, e koe, koe mga whei lau lau koe ku mau whakahoko, koe na o ku whaka, o ku whakaata mai be ki tua e he whanau wainga. Pau ke whei lau, whei lau lau, kakai wainga, whei lau lau me komiti. Hau ke palesteni. Ta ki ta hala kono kato, whakamore, ko uhia, Ko hea ka tupe whanua. A, taha ko nga oe, oe ngahi mea koe ni oku, tokon ki hono, ki he whatongia mo toan, ki hono tataki e ni. Ko nga whau koe mo toan, ko whatongia ki he ek pare mea, ko ek minister ki he tak mamata. Na u, hangarewa e au whakatu, e ta website koe ni koe, oe tak mamata, tongaholiday.com, i tu ahe, Tracy koe, oe whanau. O pepe, o lo pe, ka uwai ngaha, ngepe koe ha fu,

Ai e malawalawa pēke tau hanga o, o, o whakakau mai ai Ngahi Whatongia ke he kehe, e kehe i kuna whakaluku fua, i kuna he spoti, i kuna he whonua, pea tau mamata ko toa peo wha moni i en, i he whiawhi tona ki Koosi, i he pākako en i Waikato, i he mea toni, ai ma opa koha tau kakai, wha haina u poupou kakato. Lere muia te moto aini, mui mui he ek paremia, kei whakahoko ki he whānau, e pōpoka katoa e whonoa me ho eke whonoa ki he whānau, pea toi, ka nongi aki, ai fu matanga koe me, mo e no, no whoi koe ne tau kakai, ai stadium koe koe whai ngā aonga ma ke hei ana e, ma uhe motor, ma whana, ko hinga koe tau sio ki he ofa whonoa he kai pē toi osi. Koe whānau koe ni, koe whānau e ngahi mātua,

Koe nau ngahi mātou ana nau tāsirin mei ke taulanga whaikonomika. Koe konga lahi, ka, kai, ka, ka tu e tāsirin koe tu, e tu i mei muri, ko e ne pori o iho tau pureanga. Koe whanau eni una nahonga whakamanawa mo ui o tau whonua whaikonomika, pa koe nau te o mai pe, i he ofa whonua, o te whafofonga e whonua, i he whainga koe ni koe. Kua riki. Pea koe mea maha inga e toi ke tau whakau kau kei mo tau hounga ia he whanau koe ni ko hi koe. Talo e whera lau mai me matoa mo e kui o au mai ki he ahoni o kuna ukei pikpiki mai pe kia ki tau tolu mai anga e tau nofo he whonua mai siwa ni. E Mister ka wai pai ste ni se me si ka wha malo te wha matala wha of pe mea koe koe fo i sector pe ni a konga ho o ikanomika.

ho o ho whonoa e pare mia ke unu ki mua. Pea toi partnership e atu pe pure a nga ia pea moho whakalere ai ri ki o whai te ki whee laulau ai ka kai e ke te ka mo ka venga ia hipi rep e ka kai ia ka pau na e ke pare mia ke kai na ta mai ai atu ke wafeni mangeau. Ko oku huinga, oku toka loto e mea koe whei laulau, me mea koe whai totonu, me mea koe nima oku maa. Ko e mau mau taimi ha taha tenei alo whakarereri ki e Paremia, pe koha toe konga pe tau sector a, ke tau o atu moe whakaukau i pe kita, kai ri ake mea koe whei laulau me whai totonu,

Kai lawa ke mapuna ai a nga o tau ikanomika, malo e tau takai whaka sen pere mia ke ke lai whaka osi mai mea mai ke. Kai pe mea ko ko whela me pe ke ai ko tui pena e ai e tau lahi e ka kai whanu ana na ula tama mahe kan sere tau spoti pe ko tui na kai ke loloto fe unga a e nau whaka kau kau o hange kai whaka kai motu ani me tau kapneti. Kai ke puri e mau tolu ia ai ai ai ai

Ke whai whai mea koni, kua pau ke ia e standard, kua pau ke qualify ta mai ki pia to ki alukiro. Ko no uhinga ko e tau whenga ia ko ko mea na ma uhinga ki ai tau hanga whatu ha whanga whaka va e ku malohi i he lere lo loa pa tau to ki sipoti ki tonga ni. Ko e tahai mea na ma whaka ukau ki ai, kai ke Koe haere koa koe ahau nei, i kahi tau whiwhia. Whiwhia. Ko tu, ko maha laka nga whiwhia koe ni ha tau whiwhia na mi mau ka pana e whai mas po tiki toka ni. Eh? Koe fu whiwhia koe ni kai ki talo tato fua tau paanga. Eh? Kai ke he koe, koe, koe poini ko, ko uhina ki ai kua pau ke tau whakakau kau mo palani hono whakarere tau whanua ke matu aki loloto mo tau sioma ma loloa. Pea koe ni a ko hangi koe mea na kula veke ni ne ka futa ko tea fitu noa koe ni o kai ki lo pe pe ko pue ma pe a to ko ni ma noa pe kai. He pa ke ta hata to set the standard. Hmm? Ke qualify ta mai ki pa na to ki alu i kai ki ta hangi koe ko hiri o tau alu noa ia ta e whakakau kau mo ta e palani E tau, kai ke, koe e anga ia ku sio ke te whako ia, ku koe, koe, ke tau wainga koe nuk whai, koe teo teo koe ni ke tau tau mo Nusila, koe, koe tu koe na Nusila e hao ni, o kuna, koe tu, koe, koe lau mo tala no koe koe Nusila be. O whai mana wasi i mai ke tau wainga. Pea ko, ko pehe peo ton pe ke tau ki iliri pe lalo o ti tau fuu, o ti tau fuu, o ti tau fuu fie fia. Ka tau ki ai ai le reipe, e ko ko whatanga tau ka kai, o ku maf, ka nau mafana u futo atu. Ka ko anga pen whaka te tau ta mo mo anga tau kai nga tonga i ta tau pi muri mo tonga ni, tau ki ai ai le reipe o te helo. Eh? Pea ko meta, mo to e peha ke ki Hamilton. Kai nga tonga kou mo whanonga mai, mo ka take. Kore kore ate ngahi ka mo ngahi mea koe, mo tolu kou osi ki si nia fwoi alu koe nuku osi, mo u whei nga atu pe ke tau toi ma fwoi toko lahi ta tau, ke he wainga koe ni kou tui, whei ma ua he tau timi e fwoi toko lahi ta tau pena e ma u koe ni he tau moa. Moa moa koe nga pe ke nau ngoi, nau toi loto lahi angi, He tewtewe ki whakahako e tāua ana. Koia oku pehe ki, ki lawe no no ki whikao ake pia mo e whola o te motu ane pia pehe Palestini a te tala mo nuke tau kawa inga he teo tau koe no te teo whai mo nusila e ko ofa pehe ke tau um, ma i whiwhia te tau pe mo ki mau tolu koe tonga ni mo e ngahi tapu ke he kehe o kolope o ku whanonga mai ki ai mo mamata ki ai tau kainga tonga.

Ki hono whakahoko e whonoa, popo e whonoa, muhe oe kiki he whanau, pena e whawhiwhia, ma hino mai rewa ia koe, koe, koe, koe mai mua, koe ni koe langa whonoa, koe teke langi. Oku ei foke wha laveni iho pehe, wheinga e, e ki pare mea ke to e ma whai to, kala ke a pitu ke a mea pehe. Tei mea mea ta e, e, e tama pini skalau ni ki he whanau koe ni na e, na whatonga ina e lahe, ai whakatolo i mata e whanau koe ni. Honga pika te ngau tolu, a me a to a tama, ko fa fo fo nga ia, o fo noa, o kere kere, o culture, ko e to tangata mo ngai to tangata, na na fo no nga mai ngai la uta. O o tau tau fo noa i he a ko ni. Ko e

Ke, ke hiki. Uta tonu pe mua tāu ke hiki. Ko e hui ngā ke, ke, ke te o ange ha pou pou ma kehe mo ha, mo whaka, mo ha hounga ia ma ke, ke whānau. Ko e whānau koe ni, hange ka te au na nau osi, hau pena tō me whai lau mārie maa, pea me whai lau mārie o i kūna me ka mata anga pe. Ko te muena e kore ai mo tani ke Kabineti, ke o mai mo e whānau koe ni ke na o mai o whai lau ko mai whonua, Ange ha iwi lahi ka te kira o tō. ki mua pana o whoke atu o kamata e, e roa ki tau. Na e kei ki ahana taimi. Na e lau ma rere lei koto ho e kme mi pa. Pea na tau si o pe ki hei kuna koia o i whoi programa ko hono whakatu o tamai koe whanau. Hange nen hanga o to e

Ki he tau kau players koe nei, ua wha squad koe nei, o tofa ki he naunga he akau nei, pea mahana e, maharahi for me wha whi topa Australia. Pea, koe koe whaunga ia, koe o he tataki o whai he moto an, ke ongo i he toko taha koe toa, o ku tāu e tufa tū wha, pea ata ki tua ngā uk whai, pea lelei mohono tataki, ko inga, e, e ongo i peia he, he kau wha inga, He Hongi Group Live Anenai e marawa pea ke ke whakahoko ha ke te ke tau mai ka wainga ta tau pea kai ke fu ne pa ne ne fu ta ta ki u fai e lava pe ke we sia ngai toriki. Pea koe ko wha maro ko hi ko e ko e ko e lau maari e a moi vision e e paremia o ku wha va e aki a e ta ta ke mo to an e ko mit koe ni a whai to tonu

Ki whawhatunga koe a tau kaka i New Zealand. E ai li aki, ai omi ko pou pou, ku kei ma o befo i ma whana koe ai kei ofa mai pe ki api. Pe aku ongo i aku moto ani ku kawea ngai mea ku nea whara to lahi. Kei to e hoko hoko atu.

O si ilo pe tau tolu e nei kai koe paanga e nei ma ka tunga ha e whanau koe ni. Mou whakau kau whapotopoto ke mou hanga to tongi ke si ha u e whanau koe ni o toi whaka ma u ona u loto i ho tau ki fonua ma siwa koe ni. Koutou i koe ma u e whakau kau koe i a mou e loto koe i a mou e whi lau lau koe i a u mone o lau

Semisika, o ata tala monu he tau whanau ka ma a tonga ko toa, ke tau hoko a tau teuteu he tona ki o tau wikuna ko ia, pe tau hoko a tupe e tau lotua e tau whanau ai nga, ko ki porogama ke he ia ma e mate ma tonga, tuawha atu. Maro.